Joelle, Kelly, Ass et nach casual sex wann een sech verléift?
Ech mengen net. Ech mengen dann ginn d'Saachen ganz séier ganz business-like.
Ganz oncasual. Also natierlech muss dat net sinn, mee ech mengen awer dat et dann oft bësse méi eescht gëtt. Hm.
Jo, ech mengen leider dass Gefiller a Sex Méi zesummenhängend sinn, wéi munch Leit déi casual sex hunn et sech vläicht wënschen. Ech denken awer och dass ee kann casually sexten, sech verléiwen an trotzdem casual bleiwen. Dat hei ass méi wéi Sex! Mir schwätzen all zweet Woch iwwer en anert Thema zu Sexualitéit. Vun wéi de Kierper funktionéiert, iwwer Bezéiungen bis hin zu Sexpraktiken.
Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. Also, wéi der wahrscheinlech schonn héieren hutt, mir schwätzen haut iwwer Casual Sex an natierlech fänke mer mat der Fro un, Wat ass iwwerhaapt Casual Sex? Jo Joël, wat ass Casual Sex? Also Casual Sex ass Sex, deen een huet, wann een net an enger Bezéiung ass a wou een och net immens staark committed ass, giff ech elo mol esou ganz, ganz graff soen. An da giff ech soen, et ginn zwou grouss Varianten, wéi een dat kann hunn. Engersäits nämlech als One-Night-Stand, also wou een just eng Nuecht laang eppes mat enger Persoun huet. An déi aner, dat wier déi berühmte Friends with Benefits oder Frëndschafts-Plus oder eben alles dat, wou een gutt mateneen ass, sech gutt versteet, mee net ze vill oder keng romantesch Gefiller am Spill sinn.
Ech géing der do net widderspriechen, mee vläicht dat nach ausweiden, well wou ech gebrainstormt hunn, si mer souguer nach méi Aart a Weisen agefall, nämlech nieft der Frëndschaft Plus an dem One Night Stand, wat ech fannen schonn esou e bëssen d'Stereotyp Bild ass vum Casual Sex, esou loses Dating, also quasi Persounen, déi ee méi oder manner reegelméisseg, keng Ahnung, eemol d'Woch, eemol de Mount oder eemol d'Joer gesäit a mat hinne Sex huet oder iergendwelch sexuell Ebenen. An do ass, fannen ech, och eng Variant, Sex mat Ex-Persounen. Ah jo.
Hm.
Also esoulaang déi natierlech net an enger romantescher, sexuell exklusiver Bezéiung sinn, déi Ex-Persounen oder och ee selwer, da gëtt et scho rëm komplizéiert an Absolut on casual. Genau, ja.
ähm, me sos, also ich hun noch Ex-Personen, die ich gesinn, an heinst du schlufen man man den, an heinst du net. An ich ging da doch als casual Sex bezeichnen, obwohl ich jo immens viel positiv Gefiller der Person mhm. gegenüber hun. Mhm. Am ähm, nach eng aner Variant ass, du vun hun doch schon gespart, Gspusi. Also dat éisträichescht Gspusi, also zum Beispill, dass de eng Persoun dates an se och regelméisseg gesäis, een, zwee Mol an der Woch, an s de awer weess, ok, mir wëlle lo net onbedéngt op esou en Label zousteieren, dass mer fest zesumme sinn oder esou, mee mir hunn eis awer trotzdem gär, wat och ëmmer gär hunn heescht, mee mir verstinn eis gutt, mir hu vläicht och emotional Gespréicher an esou, an ech fannen dat. Jo, do komme mer erëm zréck op d'Aganksfro, wat ass, also ass et net méi casual, wa Gefiller do sinn? Ech fannen, ech fannen iergendwéi net. Dann nach vläicht d'Fro klären, ass e Säitesprong, Friemgoen, ass dat casual Sex, kann dat casual Sex sinn? Mee dat hate mer jo am Fong elo e bësse gekläert, datt dat meeschtens sou komplizéiert gëtt, datt et net méi ganz casual ass, och wann den Akt u sech vläicht ganz, ganz ongezwunge ka sinn. Jo, ech hunn d'Gefill, et dréit sech vill ëm Sex, also datt De Sex, deen ee mat der Persoun huet, deen also casual ass, net sou eng grouss Bedeitung huet. Dat heescht, dass de Sex u sech keng, weess ech net, grouss Libeserklärung ass oder nëmmen eng Saach ass vu villen, déi ee vläicht mat der Persoun mécht. Mee dann denken ech mer erëm, déi aner Säit ass, Ass Sex nëmmen eppes wäert, entre guillemeten, wann een och romantesch Gefiller huet? Weess de, sou. Mécht et dee Sex manner wäertvoll, just well e lo ongebonnen ass?
Also ech mengen, do spillt ganz vill esou dee Slutshaming, dee mer gesellschaftlech matkréien, dee spillt do mat eran. Dat ass vläicht eppes, wouriwwer mer méi spéit an der Episod nach e bësse méi kënne schwätzen. Mee komm, mir probéiere mol fir d'éischt e bëssen opzedröselen, wisou een iwwerhaapt Casual Sex huet.
Bah, Sex. Also sou Kierperkontakt, Nähe, sech iergendwéi verbonne fille mat enger Persoun, dass ee Wäermt wëll spieren, dass ee sech begärenswäert wëll spieren, Liewensfreed och iergendwou oder lass loossen, Spaass. Wat fällt dir nach sou an? Also wat mir och nach agefall ass, nieft Spaass an einfach de Sexdrive ausliewen, ass och e bëssen Selbstwäertgefill, hunn ech mer opgeschriwwen. Well, also net dat ee lo onbedéngt vläicht elo sech seet, oh ech fille mech grad iergendwéi net gutt, ech muss elo Sex mat engem hunn, da geet et mer besser oder fillen ech mech erëm méi wäertvoll. Mee et hëlleft awer, also wann ee vläicht och esouguer an enger Phas ass, wou een ëfters mat anere Leit casual Sex huet, da mécht dat eppes mat engem, da fillt ee sech begärenswäert an dat ass, dat ka ganz flott sinn. Jo, Kipperkontakt hunn ech mer och opgeschriwwen, mee ech mengen, dat ass virun allem, wa mer grad an enger Pandemie sinn, wou et net esou vill Kipperkontakt gëtt. Dann hunn ech mer nach opgeschriwwen, wann een an enger. Bezéiung ass, déi déi net exklusiv ass, da wëll ee sech vläicht ausprobéieren, da wëll ee vläicht mat Leit eppes hunn, déi Saache maachen oder Kipper hunn, wou deen eegene Partner, rin net huet oder net maache wëll, soudatt ee sech do austobe kann. Experimentéieren, mengen ech, ass och wichteg, datt een einfach mat verschiddene Leit wëll Saachen ausprobéieren, kucke wéi dat ass. Jo, an eben och all déi Saachen, déi mer elo schonn bei deene verschiddene Bezéiungsformen, an deenen ee Casual Sex kann hunn, opgezielt hunn, dat ass jo och e Grond, wisou een dat da wëll maachen. Also zum Beispill, ech sinn ugezunn zu enger Persoun, ech hunn zwar soss net ganz vill mat där ze dinn, mee de Sex ass mega gutt, a wisou net en hunn a wisou net en an enger Form hunn, déi zimmlech labber ass. Jo, an dat ass och einfach opreegend, oder? Et geschitt emol eppes Neies. Dat ass jo och e gudde Grond. An ech mengen, ee Grond, deen esou e bëssen, bah, d'Negatioun vun eppes ass, et wëll ee keng Bezéiung, oder? Dat ass och esou e bëssen, fannen ech, nach zu der Definitioun vu Casual Sex, wou ech driwwer nogeduecht hunn, dass et drop eraus leeft, dass een net wëll an enger romantesch-sexueller, egal ob exklusiv oder net, Bezéiung landen. An do, fannen ech, gëtt et awer schonn tricky.
Well dat ass net ëmmer esou einfach. Dat ass och d'Fro. Ech weess jo och oft net, ob et beim Casual Sex bleift oder net. Wat sinn do deng Erfarungen? Also selwer hunn ech elo net onbedéngt d'Erfarung gemeet, datt ech Casual Sex hat an dunn ass et eng Bezéiung ginn. Ech hunn dat awer scho vu Leit héieren, déi deenen dat zimmlech oft passéiert ass, also quasi esou all Kéiers, wa se dat probéiert hunn, sinn se dann esou an enger dräijäreger Bezéiung gelant, mat Hond an Hauskaf scho bal esou mat drun, esou, ah jo, okay, dat sollt am Fong just esou e One-Night-Stand sinn, mee dat huet dann net ëmmer esou, also. Dat ass dann am Fong besser gaangen, wéi d'Leit sech geduecht hunn, well se dat jo dann och wollten. Mee dat kann natierlech passéieren. Et kann natierlech och anescht passéieren, datt ee selwer denkt, oh, déi cool Casual Sex, vläicht ass dat eng Persoun, mat där ech dat öfters wëll maachen. An déi Persoun ass awer, oh nee, ech si lo mega verléift an dech an ech wëll onbedéngt eppes mat dir zesummen. A selwer wëll een dat awer guer net. Dat si mengen ech Saachen, déi, déi dann relativ blöd sinn, well dann eng Persoun e bësse sou an enger Ofhängegkeet vun der anerer ass. An do muss een dann och selwer mat sengem Gewëssen a mat der anerer Persoun am beschten ausmaachen, wéi een do weider mécht, well dat ass, fannen ech, ethesch immens schwiereg ze soen, eng Persoun ass mega verléift a mech an ech hunn do weider casual mat där Sex an a maachen där am Fong implizit vläicht Verspriechungen, déi guer net esou ausgeschwat sinn. Mee bon, also et muss een natierlech och op där anerer Säit, wann ee mat enger Persoun Sex huet an déi seet engem, dat lei ass just casual an dat lei ass just fir mhm. Spaß ze hunn an das net äh, fir grouss Romanz ze hunn an selber as en awer mega verléift, dann muss e ménger Meinung no irgendwann fir sech selber ze schützen och so ech, ech zéie lo Tan Brems ja. an äh, ech halo op mat, well sos gëtt de mengg oder lebt de Gefor ganz traurig ze ginn. Ja.
Jo, ech denken och, an dat ass och eng Geschicht, déi ech öfteren, des Öfteren héieren hunn oder wou ech och scho selwer erlieft hunn, dass et do ganz schnell ganz komplizéiert gëtt an ee sech wierklech, wierklech, an do fannen ech, also ee casual Sex Bezéiungen, genau sou wéi aner Bezéiungen, sech gutt muss kommunizéieren a verschidde Saachen einfach mat där anerer Persoun ofschwätzen, virun allem wann een dat méi oft mécht. Du hues elo d'Stéchwuert sécher sinn oder sech sécher fillen Gedroppt. Vläicht kënne mer kuerz doriwwer schwätzen, well also ech hu missen ultra laachen, wou mer festgemeet hunn, datt mer iwwer Casual Sex schwätzen, well dat hu mir jo schonn éiweg vir, eng Folg doriwwer ze maachen. An ech mengen, elo wärend der Pandemie ass alles anescht wéi casual einfach, well soubal s de eng Persoun och nëmmen dobanne gesäis, s de am Fong ultra vill Safety Measures muss huelen an esou. An dat ass och mega witzeg, well ech hunn, also ech hu bevir déi zweet Well zu Wien ugefaangen huet, nach eng Kéier gutt gedate, soudass ech en Pandemie-Gspusi, beziéungsweise elo zwee Pandemie-Gspusien hunn. Dat hat ech gutt agefädelt. An dat ass awer esou weird, well du muss halt, du gees, aha, gees du eng Kéier spadséieren, gees du eng zweet Kéier spadséieren, an da muss de dech decidéieren, Fannen ech déi Persoun lo flott genuch fir mat hir dobannen ofzehänken? An dann léiers du jo och direkt sou bah d'Matbewunnerinnen kennen oder du gesäis direkt d'Zëmmer vun der Persoun an da gëtt et direkt schonn sou bësse manner bësse manner casual, well dat jo am Fong Saache sinn, déi een éischter eréischt. Bessi méi spéit mecht, wann iwwerhaapt, mat sou casual Persounen. Genau esou vill. Bon, Zëmmer, do kënnt een zwar meeschtens net dolaanscht. Jo, mee dass et.
Dass schonn, ech mengen, dass schonn einfach esou, well de Kader een aneren ass, well, well einfach et vill méi geféierlech ass, sech mat enger Persoun dobannen ze treffen, sech nozekommen iwwerhaapt. Eleng schonn nieft, no, niefteneen ze sëtzen ass jo mëttlerweil. Eng eng Saach, déi geféierlech ka sinn. Ja. Äh, sou datt et, jo, guer net méi sou einfach ass, fir ze decidéieren, wat ass da lo, kënnen mer dat lo casual maachen oder net? Hm, jo, ech erënnere mech un eng Anekdot, do war ech K3-Persoun, also Kontaktpersoun 3. Ähm, also d'Kontaktpersoun 1, déi war mat der Covid-Persoun, bla bla bla an esou, ech weess net, ob een dat zu Lëtzebuerg och seet. An da war ech esou, Äh, hm, soll ech nach laanschtkommen? An dann, äh, déi Persoun esou, Jo, weess de, K3, Komm vorbei! An dann, dass dann esou schonn esou grouss Iwwerleeunge mat eraspillen, ass einfach komesch. An elo mëttlerweil, wou ee sech relativ gutt kann teste loossen, oder an Éisträich an hoffentlech och geschwënn hei zu Lëtzebuerg déi Schnelltester kann doheem maachen, ass natierlech och d'Fro, wann ech mer, weess ech net, e casual Sex Date ausmaachen, e One-Night-Stand ausmaachen, elo halt iwwer. Apps wéi Tinder, Bumble, OkCupid, wéi och ëmmer, dann ze froen, Ma ma virdru, loosse mer eis virdrun testen oder net? Weess de? Jo, am Fong, am Fong ganz, ganz logesch awer. An dat féiert eis jo dann och zu, zu Net-Pandemie-Zäite wou een och jo muss op sech oppassen beim, wann een casual Sex huet oder och einfach just wann een date, also engersäits emotional, doriwwer hu mir scho bësse geschwat, dat een ebe probéiert ofzechecken, wourop soll dat elo hinaus, an dat am beschten och einfach oppen uschwätzt, op d'mannst iert et iergendwéi dozou kënnt, well ee jo net wëll enger Persoun d'Häerz briechen an och iergendwéi net Leit falsch Hoffnunge maachen. Déi aner ass dann iergendwéi déi physesch Sécherheet. Bon, do hunn ech als Cis-Mann manner Problemer oder manner Ängscht, dat ech elo iergendwéi giff, dat ee mer giff Gewalt undoen oder esou. Mee dat ass jo eppes, wou aner Leit vläicht éischter Problemer der hunn oder einfach musse kucken, dat se do safe sinn. Vläicht och dann enger Persoun soen, hei ech gi lo mat deem an deem do an dohinner an ech melle mech an zwou Stonn erëm a wann net, da schéck d'Police oder esou. An dann ass nach de Faktor STIs, also sexuell iwwerdrobar Infektiounen, déi net Covid sinn, wou een am beschten, jo, safer Sex praktizéiert. Jo, also doriwwer hu mer jo schonn oft geschwat, also Kondomer, Lackdicher an esou weider, sech reegelméisseg teste loossen. Jo, an ech fannen och, also jee nodeems wéi een sech natierlech kenneléiert, wann dat elo e Kolleeg vun engem Kolleeg ass, do ass vläicht och nach eng aner Vertrauensbasis do, och beim Casual Sex, wéi wann ee sech elo online kenneléiert. An ech mengen, et kann ee jo och online Sex hunn an dësen Zäiten, doriwwer kënnt der vläicht eis Episod zu Sexting lauschteren. Ganz genau.
Mee jo och einfach sécher goen, dass déi Persoun real a wohlwollend ass. Also zum Beispill, dass se engem spontan Fotoe schéckt, dass ee virdrun e bëssen text. An ech fannen, och do kann ee virdrun Erwaardungen ofklären, also esouwuel déi sexuell Erwaardungen, wat, op wat hues du Loscht, wat hues de gären, wat kéinte mer maachen oder wëlle mer iwwerhaapt Sex hunn oder net, an och déi emotional Erwaardungen, also wat sichs du grad. Sichs du grad no enger Bezéiung? An dass natierlech, do si mer erëm beim Punkt, et weess een och virdrun oft net, wat ee sicht, well sech dat natierlech och verännert mat där Begéignung, déi ee mat der Persoun huet. An ech denken, esou wann ee mat Persounen casual Sex huet, egal ob dat elo deng Matbewunnesch ass, mat där s de, weess ech net, all sechs Méint eng Kéier schéinen Owend hues a mat hir knuddels a schléifs, oder iergendeng onbekannt Persoun iwwer eng Dating-App, déi s de dann all puer Méint eng Kéier uriffs, ëmmer erëm och ofzeklären, wat ee sech dovunner erwaart oder wéi et dono fir hie war a wéi déi eege Gefiller sech veränneren, ass denken ech eng gutt Best Practice. An ech fannen et kann een et einfach net pauschal soen, well et esou vill ënnerschiddlech, wéi mer scho geschwat hunn, Forme vu Casual Sex ginn.
Jo, an et sech och jo also so man ganz klassesch léier den sech klassesch flecht net méi so man mat léier den sech äh, entweder online kennen oder op enger Party oder so segent wo zoufälleg rennt den an den een oder dat se gemeinsam eng Workshop oder whatever an mé dir so okay äh, dat lo du, du fun gedegent wéi an hun irgendwie äh, loscht an dann klä den am besten of so okay äh, hei äh, loscht an hast du och loscht an Dat ass awer net fir elo fir ëmmer, mee just fir haut a vläicht, vläicht och fir an zwou Wochen nach eng Kéier, mee elo net esou ganz committed. An huele mer un, jiddwereen seet, seet jo an et huet een déi richteg Preparatiounen getraff, dass ee sécher ënnerwee, dass ee vläicht och nach Covid getest, wann, wann dann nach Pandemie ass. Wéi ass dann esou de Sex De Casual Sex vläicht och vis-à-vis vu Sex, deen een an enger Bezéiung huet.
Dat ass e gudde Punkt. Ech hunn nämlech e bëssen esou driwwer nogeduecht, wat meng Erfarunge mat Casual Sex sinn. An ofgesi vu sou Leit, déi ech esou lose gedate hunn iwwer e puer Méint a wou kloer war, et geet ëm Nähe an ëm Flirten an iergendwéi Austausch an Ausdrock, also iergendwéi wou et net esou onbedéngt onemotional war, mee halt einfach keen Zukunftscommitment et gouf, do, do gëtt et natierlech e Potenzial, fir dass de Sex ëmmer besser gëtt, well ee sech ëmmer besser kenneléiert esou. An ech fannen, do ginn et esou zwou ënnerschiddlech Startpositiounen. Eng Kéier mat esou Leit, mat deenen et direkt, weess de, esou déck gutt funktionéiert. An dann ass de Sex direkt déck gutt. Mee do muss ee wierklech dann dru schaffen, dass en, dass e, dat den op dem Niveau bleift. Genau, op dem Niveau bleift, bezéiungsweis do schläift sech dann och séier sou, datt een ëmmer dat selwecht mécht an sou, an da gëtt et vläicht erëm bëssen manner opreegend oder et ass sou am Ufank net sou nice. An dann ass awer halt vill sou Evolutiounspotenzial, datt innerhalb vun e puer Kéiere wou ee Sex huet et dann, ëmmer besser gëtt souzesoen. Also ech fannen, dat sinn esou zwee ënnerschiddlech Routen, also et ginn der bestëmmt nach méi wéi déi zwéi, déi et ka ginn. An ech fannen, also a menger Erfarung war do de Sex awer ëmmer och schéi, well ech déi Persoun halt och anescht kenne geléiert hunn an et esou e bësse méi breet war wéi nëmmen dat. An dann hunn ech driwwer nogeduecht awer och mat esou One-Night-Stand-Geschichten, wat ech am Fong bal nëmmen a menger Jugend gemat hunn, wou éischter de Sex an dat ass scho laang hier, also deemools hat ech och nach aner Definitiounen vu Sex, net esou gutt war. Well, weess de, sou wann s de dech deemools iergendwou beim Feieren vläicht och nach eppes gedronk hues, kennegeléiert hues an da lands de am Bett an dann hues de vläicht eng, zwou Stonne Sex an da gees de erëm. Bah, do hues de net vill un deem s de dech kanns festhalen an da gëtt et éischter sou e bësse porno-narrativ oder halt sou, weess s de, éischter op Nummer sécher goe mat deem wat s de méchs, jo, wat halt dann net besonnesch kreativ ass. Also ech muss soen, jo, et kann een emol maache fir de Flip, mä also ech mengen, ech hunn och einfach erausfonnt, dat ass net esou, dat ass net esou fir mech. Mhm. An du? Also ech muss so bei so One-Night-Stands, der hat ech och net immens vill an mengem Liewen. Schon dat awer wann et passéiert ass immer ganz spannend fond, well dat so ähm, ja du hues dann eng nei Persoun, en neie Kierper, deens de entdecke kanns an och bësse so okay, dat dat leeft lo bëssen anescht of wéi s de et vläicht gewinnt bass an dass Also oft hunn ech d'Gefill, dat ass relativ leidenschaftlech awer ofgelaf ass, esou well et eben esou äh, an, an so enger Blos äh, vun, also och esou enger zäitlech begrenzter Blos ofgelafen ass an du, bon, et weess een jo ni ganz genau, ass dat elo wierklech just fir eng Kéier oder ass et fir méi oft, mee heiansdo kann een schonn e bësse méi denken an dann ass dat schonn, scho ganz spannend gewiescht ëmmer. Mee ech mengen awer, dat Datt dat richteg ass, wat s du sees, datt een dann éischter op Nummer sécher geet oder éischter Saache mécht, wou ee sech denke kann, datt déi aner Persoun warscheinlech e bëssen de Flipp dorobber huet, wéi datt ee elo do ganz experimentell gëtt oder Saachen ausprobéiert. A bon, d'Längt, dat ass natierlech ëmmer, dat hänkt ëmmer vu ganz ville, ganz ville Konstanten of, doriwwer hu mer jo och schonn eng Kéier geschwat a laang philosophéiert, wat da elo besser wier oder net. Déi Episod kënne mer iech och just ganz. ganz ganz déck un d'Häerz leeën. Fir vläicht am Enn enker bëssen iwwer Casual Sex mat net One Night Stands ze schwätzen. Jo ech mengen ech hunn do ähnlech Erfahrungen gemeet wéi s du, dat et meeschtens dann awer besser gëtt oder eben sech op engem Niveau hält an een dann sech géigesäiteg kenneléiert an awer och also heiansdo fannen ech et och cool fir eng Persoun ze hunn wou ee weess ok dat do ass elo Bësse sou dat, wat mer allen zwee gären hunn. Mir maachen dat. Mir maachen dat net super oft, mee wa mer et maachen, dann ass et cool. Dat fannen ech am Fong och eng ganz gutt Approche. Mee ech hunn awer och, mengen ech, also souwuel bei One-Night-Stands wéi och bei Saachen, déi einfach net immens oft oder reegelméisseg sinn, hunn ech ëmmer esou herno dann am Kapp esou, oh, ech hätt awer nach Loscht nach dat an dat an nach méi an nach méi laang an nach hei an nach do. Also, mee ech mengen, dat gehéiert awer och e bësse esou dozou, dat een dann esou e bëssen, also verlaangeren ass dat vläicht dat falscht Wuert, mee sech esou seent no, no nach méi Méiglechkeeten. Mat där spezifescher Persoun? Jo. Jo. Jo, dat kennen ech. An anerersäits ass dat Schéint un esou, also ech nennen et elo mol esou quasi platonesche Bezéiungen, wou ee vläicht onreegelméisseg, wann et sech gutt ergëtt, een, zwee, dräi Mol am Joer Sex mat deene Leit huet, dass et jo ëmmer erëm kéint geschéien, well ee jo dann och awer gläichzäiteg nach eng aner Aart vun, ech weess net, ech nennen et elo mol frëndschaftlech Bezéiung zu där Persoun huet. Dat heescht, et ass ni ganz ausgeschloss esou. An ech fannen, Dat Schéint dodrunner ass och esou, amplaz datt ech elo wéi ëmmer mat där Persoun, pff, owes zesummen e Film kucken oder mar spadséiere ginn oder mar dat maachen, hu mer elo dës Kéier einfach Sex oder knutschen dës Kéier mateneen an esou. Woubäi do natierlech och ëmmer d'Fro ass, oder ech hunn, ech kennen déi Angscht bei mir, wäert dat eis Bezéiung an eng Richtung beaflossen, déi an déi ech vläicht net wëll, datt se geet. A vläicht ass dat dat Ëmgedréinten dovunner, och heiansdo e bësse esou d'Angscht, okay, wat ass, wann déi Persoun elo guer kee Sex méi wëll an dann, an dann hunn ech iergendwéi d'Gefill, do géif elo eppes feelen oder dat wier elo anescht. Mee ech mengen, dat ass einfach dee Risiko, deen een ageet. Also dat, wéi soll ech soen, et kann een och zesummen an d'Vakanz goe mat Kolleegen a sech do mega zerstreiden an dann ass d'Frëndschaft net méi esou, wéi se war. Also ech mengen, déi Gefor, dat ee, dat ee zwëschemënschlech Bezéiunge, sech eppes, wat een nei mécht oder nei ausprobéiert, sech veränneren oder vläicht esouguer eben dann net méi do sinn, déi Gefor ass ass ëmmer do. Also dann, dann mécht ee wierklech all Owes datselwecht an dann huet ee vläicht d'Bezéiung doduerch zerstéiert, datt een all Owes datselwecht mécht. Also do, also natierlech ass dee Risiko do, mee ech mengen, datt en och bei aner Saachen do ass an datt et net esou ganz esou, esou schlëmm ass do Sex ze hunn, well dat ass, dat ass awer, dat ass just Sex. Also ech krut dat oft gesot bei verschiddene Saachen, Oder vu Leit, wou ech nach net vill Sex hat, an ech hunn dat ëmmer ganz schrecklech fonnt, wa Leit gesot hunn, et ass just Sex. Wou ech geduecht hunn, nee, mee et ass Sex, dat ass eppes mega Cooles, eppes mega Wichteges. An am Endeffekt ass et awer heiansdo just Sex an et ass net esou dat Allerwichtest.
Apropos dat Allerwichtest, ech wollt elo zum Ofschloss nach eng Kéier e bësschen drop zrëckkommen, wat s du gesot hues. Also du hues Ech wollt elo zum Ofschloss nach eng Kéier op dat Stéchwuert Slutshaming, wat s de gesot hues, zeréckkommen an eppes vu Rolltrapen zielen. Ooh. Well ech fannen, also wou ech iwwer Casual Sex nogeduecht hunn an driwwer nogeduecht hunn, ok, firwat gëtt déi Aart vu Sex manner bewäert oder vläicht och munchmol schlecht bewäert, dass et slutty wier oder iergendwéi knaschteg oder onubruecht, Sex ouni Emotiounen ze hunn. Ech fannen, dat hänkt mat där Aart a Weis zesummen, wat de soziale Skript ass, also iergendwéi d'Dréibuch ass vu wéi Bezéiungen, virun allem romantesch Bezéiungen, sech sollen evolvéieren. An do huet mer de Begrëff vun de relationship escalators, also quasi datt et esou eskaléiert an ëmmer op eng nächst Stuff geet, gehollef. Am Fong gouf dee Begrëff geprägt vum Amy Garan, heescht déi Persoun, déi e Buch dodriwwer geschriwwen huet. déi halt beschriwwen huet, ok, et ginn halt déi Stufen, an zwar kënns de fir d'éischt a Kontakt, dann dates de, da knutschs de, dann hues de Sex, da verléifs de dech an dann claims de iergendwéi déi aner Persoun, definéiers dech als mir, mäi Frënd, meng Bezéiung, blablabla, du hues deng Routinnen, du schreifs mateneen, du telefonéiers, da kënns u den Long term commitment, Pläng déi s de méchs, du léiers Frënn kennen, Famill, du merges e bëssen zesummen, plënners dann eran, dann hues de vläicht och nach dee selwechte Konto mat deem s de deng Liewensmëttel an däi Loyer bezills an de leschte Step ass dann, Du bestuets dech a kriss eventuell en Hond oder e Kand, also ech wëlls mech sou virdrun im Entschmunzle wou s de soss, war One-Night-Stand an elo hu se Hausdéieren zesummen. An deng deng Hannerloossenschaft ass quasi deng Kanner an däin Haus, wat dann do steet sou. An op deene Stufen, déi se ëmmer weider ginn, kanns de natierlech och net zréckgoen. Dat heescht, et geet d'Konsistenz no uewen an du kanns net soen, ah jo, nee, mir hu lo gedate a ware lo zesummen. Mee am Fong Elo wär ech gär nëmme mat dir befrënnt. Also et ass esou e bëssen dat, an dass et halt romantesch a sexuell exklusiv ass. An dass et, an do hunn ech missten drun denken, wou s du gesot hat, allerwichtegst ass, dass déi allerwichtegst Bezéiung an dengem Liewen, an zwar déi romantesch, eng Persoun, mat där s de verschmëlz an däi Liewen an deng Infrastruktur deels. An dat ass net nëmme, mengen ech, fir Persounen, déi monogam liewen, blöd, well also dat Skript 't héiert sech esou u wéi wann dat alles ultra easy wier, ah dat geschitt einfach esou. An ech mengen et komme sech déck vill Leit relativ blöd vir, wa se mierken, pff dat ass guer net esou easy an et geet net déi ganzen Zäit esou weider. Oder si maachen dat an fannen da raus, dat ass elo guer net esou cool, dat ass am Fong guer net dat wat ech wollt. Gitt jo och Leit, déi schonn en halleft Haus do stoen hunn. Jo,
an dat ass dann awer sozial guer net gutt ugesinn. Also wat s de méi quasi vun deene Stufen erfëllt hues, wat et esou besser ass. An ech fannen, dat dat spillt vill esou bei deem Thema Casual Sex an et leeft net op eng Bezéiung eraus an esou mat eran. An do ass et fir verschidde Leit heiansdo scho komesch, wann s du an enger WG wunns, wann s de nach 30 bass oder esou, oder mat Leit zesumme wunns, mat deenen s de lo net onbedéngt an enger romanschescher Bezéiung bass. Am Fong erkläert dat och, wisou et de Slutshaming gëtt. Mir fannen dat natierlech net cool, well jiddweree soll sech sou ausliewe wéi hie wëll, natierlech am beschten ouni Leit ze verletzen oder Häerzer ze briechen. Jo. An dat ass och net sou cool. Dat heescht do muss een op sech selwer oppassen, dat een éischtens d'Häerz net gebrach kritt an op déi aner Leit oppasse mat deenen ee casual Sex huet, dat een deener, deenen d'Häerzer net brécht a wann dat geschitt, dat een dann fein mat den ass a se net ausnotzt. Absolut.
Ech wollt elo nach iwwert de Moien dono schwätzen, ganz, ganz kuerz. Also wann, wann déi Persoun bei iech iwwernuecht, T'ass fein fir moies ze soen, Wëlls de Kaffi? Dat ass am Fong alles, wat ech wollt soen. Jo, jo, et muss een dono net nach mateneen ufänken an dat beschte Frühstück maachen, mee e Kaffi bevir ee geet ass schonn nice. Dat kann ee sech iwwregens och schonn den Owend virdrun ausmaachen. An ech hoffen, dass der, wann der sollt an dëse pandemeschen Zäiten eng Kéier Casual Sex hunn, et flott ass. A falls der trotzdem eng Kéier Liebeskummer hutt, kënnt der jo eis Episod zu Liebeskummer lauschteren. Lo kënnt nach eng Rubrik. Yes. An mir wënschen iech vill Spaass bei ärem Casual Sex. Adi.
Ciao.
How-to, Eng Uweisung fir de Gebrauch.
How-to, Intimhygiène Wéi wäschen ech meng Genitalien? Mat Waasser. Am beschten all Dag mat bëssem waarmen oder wootlechem Waasser. Et brauch een net onbedéngt eng speziell Seef, mee dat hänkt och e bëssen dovun of, wéi eng Zort vun intimen Organer een huet. Wann een eng Vulva huet, da geet waarmt Waasser am Fong duer. Wann ee wëll kann een nach eng speziell Intimseef benotzen, hei wann ech glift kucken ob se de richtegen pH Wäert huet. Den pH Wäert vun der Vagina ass 3,8 bis 4,4. Intimseefen sinn awer nëmme fir baussen. Bannen an der Vagina wann ech glift nëmme Waasser benotzen. Soss gëtt Vaginalflora gestéiert an dat kann zu Pilz oder aneren Irritatioune féieren. Ausserdeem kënne méi haart Seefen och baussen ronderëm d'Vulva dréchen Haut an Irritatiounen ausléisen. Wann ech glift, benotzt keen Deo, egal wéi eng Aart vun intimen Organer der hutt. Déi Leit mat Vagina sollten och parfüméiert Binden, Slip-Einlagen oder Seefe vermeiden. Och déi parfüméiert Produite kënnen d'Haut an d'Vaginalflora stéieren. An och vaginal Duschen brauch een net. Dat kënnt nach aus der Zäit, wou et keng gutt Verhütungsmëttelen gouf, weder hormonell nach Kondomer, an d'Leit gehofft hunn, dass se domadder kéinte besser eng Schwangerschaft verhënneren. Deem ass net esou. Et ass normal, wann de Vaginalausschloss e bësse richt. Wann en anescht richt, wéi een et gewinnt ass, kann een op jidde Fall eng Kéier bei de Gynekolog goen. Dir kënnt och an enger App kucken, wou der grad an ärem Menstruatiounszyklus sidd an opschreiwen, wéini et wéi richt. Dat ass nämlech oft änlech zu änlechen Zäitpunkten am Zyklus. Genausou ass et mat Ausschloss, och deen ass normal. An zum Beispill ronderëm d'Zäit vum Eesprong an dono huet een ëmmer besonnesch vill Ausschloss. Och hei kënnt der beobachten, wéi sech dee verännert. A wéi gesot, och wann hei d'Konsistenz anescht ass wéi soss, kënnt Dir Äerch eng Kéier bei Ärem Gynokolog mellen. Wann een e Penis huet, sollt een all Dag d'Eegelvirhaut, wann een eng Virhaut huet, zréckzéien an do drënner wäschen, hei sammele sech nämlech besonnesch vill Bakterien. Dat sollt een am beschten zweemol den Dag mat waarmem Waasser maachen, oder och mat mëller Seef oder Duschgel. Dat diminuéiert Entzündungen an onangeneem Gerécher. Och hei ass et wichteg, wann der mierkt, dass sech Flëssegkeeten, Gerécher oder Konsistenze veränneren, bei den Dokter ze goen. Ausserdeem, wann der schonn an der Dusch sidd, kënnt der och net nëmmen är Hot ewäschen, mee oftaaschten, Dat mécht een sou, dass een béid Hoden an d'Hand hëlt an se oftaascht. Wann een Hode méi grouss ginn ass oder der iergendwou Verhärtunge spiert, gitt zur Sécherheet bei den Dokter. Dat ass wichteg fir Hodekriibs fréizäiteg ze erkennen. Last but not least, den Anus net vergiessen. Hei geet et och duer wann ee mat Waasser an Toilettepabeier wäscht oder och ënnert der Dusch. Et ginn och anal Duschen, mee déi si virun allem dofir geduecht, penetrativen Analsex ze hunn. Sou anal Dusche kritt een an der Apdikt oder och am Sexshop oder online. An nach eng lescht Umierkung, Raséieren oder net raséieren, dat bleift Iech iwwerlooss. Mee et ass esou, dass Raséieren net onbedéngt méi hygienesch ass,